Nkasa TV more fire. Nso meda obi bere ase ba ɛyɛ nkasa kasafidie so na nsɛm a ɛtwa gu ɛwɔ ɔman ghana mu na na ɛde aboaboa ano ɛde nyinaa na ɛbɛsom bɔ maboboa ano na mesɛ sɛ wobɛdrɔpe wo comment ɛwɔ comment section wode wotie nsɛm ntwa mu nyinaa ba na awia wa subscribe bɛ like na bɛhyɛ video mu bɛnya bi ahwɛ wia nuadɔma na ɛda aseɛ nso ne ne nsɛm berɛ de ɛbɛto dwa wanya bi ahwɛ Ga, nsɛm a ɛkɔ soro aman Ghana mu nyinaa na atiefoɔ yi tumi kɔ pɛ mu papa no na ɛde abrɛ mu na ma yɛ dɛ ma gye bi na ma yɛ dɛ ma tie na ma hu deɛ ɛkɔ soro aman Ghana mu nyinaa ansa no a mɛkasa atoa so no ma yɛn kɔ tie nsɛm no nkyɛn mu nyinaa yɛn bra yɛ ba a yɛde deɛ aka nyinaa yɛ dɛ ɛbɛto am so mene obi wiase so nya brɛ ɛhwɛ me ɛha yɛ yɛn kasa TV. Oo na ɔde ma Ghanafoɔ nyina ne titiriw ne mmabunu fa a ɛwɔ Nkran Andis amanyɔkuo no mmabunu sɛ abere mpepe amanyɔkuo yi mma bi yɛɛ sɛ ɔba bɛyɛ pekɛte wɔn atenaeɛ no ne sɛ amanyɔkuo yi mma nya ɔdɔ, akyitaapo, ahofama na ɔba bɛbɔ ɔdɔmpem wɔn atenaeɛ yɛɛ sɛ ɔne ampipifoɔ no de bɛpem ani na ne nyinaa ne kyerɛ sɛ wɔn mu gyidie paa na wɔkyerɛ mu sɛ Owura Pickett na NPP amanyɔkuo no bi yɛɛ yɛ a ɔyɛɛ sɛ nka ɔbɛyɛ no na ɛnyɛ adeɛ a ɛsɔ ani ɛwɔ ne ɔfis ɛwɔ cantonment no na nti mmabunu a ɛsɔre wɔ ka ne titiriw ne NDC amanyɔkuo no mma no wɔresan ama wɔn nyinaa ayi koo na Pickett na ɔyɛɛ sɛ ɛbɛba soɔ no National Security foɔ hunu sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛho hia nti wɔsi ano kwan ɛno nti na Ghanafoɔ yɛante ho asɛm no na ɔkyerɛ mu sɛ ɛreba sɛ ho kɔ adu anaasɛ tan sɛ ɛde ayantam ne kurom no ɔdwene ho biara a ɔnte aseɛ sɛbi Airbus no ho sɛnsɛn me koraa, mprɛnka ɛyɛ nipa na wakɔ ne kra akyi anka nnɛ ne kasaa nyinaa aporɔ. Ɛnti adɛn nti na Airbus no ho sɛnsɛn me? Nipa bi ayɛ ne sɛ wɔmma ho nsɛm yi nkɔ nkɔ da, na adekyeɛ ne adesaeɛ biara no wɔrepusu mu sɛ nunum na wɔde ho tan san ɛreyantan ne kɔn mu. Wɔteam sɛ ɛho nhia, wohwɛ ahokyere a ɛwɔ Ghana na nnɛ Ghana ama Ghana yɛ paeɛ ho a yɛnhunu yɛn asɛm mu, kɔm fitafitafita ɛku kɔtɔ nwea ɛto anwea soɔ na ɛde Ghanafoɔ a NPP foɔ nti wei mo nhu yɛ a mobɛka ho asɛm mo anea ɛho nsɛm fata Airbus na moka ho asɛm anaa? Wɔteam sɛ wei nyinaa no mopɛ sɛ moyɛ na mode twe Ghanafoɔ adwene firi ahoteɛ a ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu so, na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ nya ɔtan de ma wɔn no, ɛnka ne Ghana manpanin no John Dramani Mahama. Wɔkyerɛ mu sɛ, Hwɛ, ɛɛ, aban adwumayɛkuo ahodoɔ wɔ UK, ɛwɔ USA, ɛna Ghana mpo, wɔn nyinaa no, wɔayɛ nhwehwɛmu kyerɛ mu sɛ, ɛnyɛ deɛ ɛreba ansa no ho nsɛnsɛm no, sɛ bi katahyehyɛ ne dwirim bi akɔ so wɔ ho nti wɔde ato fam, nti adeɛ nti ɛnam bi pɛ amanyɔkuo no fa bi ayɛ ne sɛ wɔn deɛ kyinkyin a wɔnngyeɛ mu a pekɛte no ara na wɔbɛyɛ. Wɔkyerɛ mu sɛ, wokɔ UK sei a, Serious Fraud Office ɛwɔ UK, wɔn nso nhwehwɛmu yi wɔkyerɛm sɛ ɛnyɛ ade a wɔbɛkɔ so biom ɛsan sɛ wɔhunu hia hia sɛ nhwehwɛmu yi wɔkɔ soɔ na wɔyɛ ho adwuma. Wɔkyerɛm sɛ sɛ ɛba asekorɔ mpo a MPP foɔ yɛ ara ne sɛ bra no bra no wɔbɛka ho asɛm no. Nkitahodi a ɛkɔ so wɔ Armed Forces Technical Team no ne ba faako a wɔkɔtɔɔ Airbus no ntam no nkitahodie no ɛkɔɔ yie paa ɛno nti Airbus ne boɔ koraa no ɛwɔ fam kyɛn sɛ nea anka ɛwɔ sɛ wɔtɔ no ɔ. Enti wei na NPPfoɔ nnya mu nteaseɛ no. Ɛdeɛn paa na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ? Na ɛnkae ne Ghana manpanin John Dramani Mahama hyɛɛ mu sɛ ɔbɛbɔ ne ho mmɔden ɔmma NPPfoɔ ntwintwa n'ananmu, ɔmma NPPfoɔ nso ntu mfuturo ngu Ghanafoɔ ani, na afei ne nhyehyɛeɛ 24 hour economy a ɔpɛ sɛ ɔde ba no, ɔbɛkɔ so akura mu yie na wafa so de aboa ma nnwuma aba Ghana ma Ghana mmabunu nso atumi anya bi ayɛ. Krataa a ɛnkae ne manpanin John Dramani Mahama de pue mmɔnten sɛ yi, Ɔpanyan ne nsa hyɛ aseɛ ɛne Awuraa Joyce Bawuah. Wiɛ, yɛ toa kaseɛbɔ no so na yɛ akɔ yɛ akyi kakra na yɛ ne mpaninfoɔ ɛkɔ akɔ akɔ twetwe nkɔmɔ ɛde afa n'ano ɛna abadwafoɔ a wɔn mo ɛna Ghana ha yɛ ama wɔn tumi sɛ anyinam nkanea ne nsuo boɔ no wɔn nyɛ ho adwuma, ɛyɛ Public Utilities Regulatory Commission na wɔn de aba abɛto dwa sɛ electricity boɔ no wɔn ate so, wɔn ate so one point five percent na ɛsɛ ɔha nkyɛmu baako akyirepɔ nnum, ɛna nsuo deɛ no nso wɔn ama so kakraa bi zero point three four percent. Na krataa a Executive Secretary de ma PURC, Doctor Ishmael Acca, wɔde ɛbɛtoo dwa no ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ wei ne fourth quarter no wɔn mpɛnsɛmpɛnsɛmu a wɔde ba abɔnten nti yɛkɔ ahoma no so. ne ɛne Chief Executive Officer de ma Association of Ghana Industries, Owura Sir Tetum Akwaboa yɛ ne no atwetwe nkɔmmɔ de afa Hɔ Panin Memo Adjo ɛba Peace kaseɛbɔ so. Yɛda ase me nua. Yɛda ase. Wɔ daworo mu ara sɛ wohyɛ PURC foɔ ase ma wɔde aba abɛto dwa ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ɛberɛ bi a nsuo anaasɛ kanea boɔ bɛkɔ soro no ɛka mo pa ara ɛfiri sɛ mo adwuma a moreyɛ no eh mohia nkanea na mode ayɛ anaasɛ electricity. Wɔkyerɛm sɛ wɔate so eh, one point five per cent, ɛna nsuo deɛ no nso no, eh, wei deɛ marginal increase, eh, no ɛyɛ zero point three four per cent ɛna wɔn de ato soɔ. Mo hu ne sɛn? Yoo, me, mekyia wa, wa, w'atiefoɔ nyinaa. Ɛm sɛ deɛ ɛdi kan no, eh, ɛyɛ nhyehyɛɛ a ɛda hɔ sɛ me biara sɛ ɛdu eh, every quarter anaa bosome mmiɛnsa biara no, tax Hello, Doc. Oh. Na sɛ yɛhwɛ na sɛ nneɛma no mu asesa a, price no anaasɛ tariff no bɛsesa. Na sesa no, ɛbɛ, ɛyɛ ahorow bebree. Ebetumi aba sɛ ɛbɛsesa akɔ soro anaasɛ ɛbɛyɛ worse anaasɛ ɛbɛyɛ improve. Te sɛ nneɛma no a, nneɛma mmiɛnsa na wɔgyina so paa. Nea edi kan yɛ exchange rate. Ɛwɔ exchange rate no because a lot of the companies anaa IPPs na ɛproduce power ma yɛn no, ɛyɛ wɔn contract na wɔn ne aban wɔ no, ɛyɛ etum dɔle. Nti wo exchange rate no fɔle paa a, that means sɛ ɛsɛ wo use hia more cedi for the same amount of dollar. Nti any time the cedi depreciate, it affects the pricing. Deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ international oil prices because wɔn use prices no international oil, wɔn use oil no nam dwa. a-a-a-produce. Ntsi ber biara no continental oil price no kɔ sor, ɛno so bɛyɛ agyase. Nna deɛ ɛtɔ so miɛnsa yɛ deɛ wɔfrɛ no energy mix between the hydro and the thermal. Sɛ wo use more of hydro a, na kyerɛsɛ price no akɔ fom ama. Ntsi na every quarter biara wɔhyɛ saa adeɛ wei. Na mber bi a etwaa mu no, na ɛtɔ da bi a wɔnnyɛ, wɔtumi tsena hɔ ara na akyɛ ansaana wɔabɛyɛ adjustment. Ɛba saa a, wobɛhu sɛ no yɛ asom bebree na aha ɔmanfoɔ anaasɛ hɛn ayɛnkubedwuma no. Enti no, yɛka akyiri sɛ ɛsɛ sɛ woma automatic adjustment system no yɛ adwuma. Enti ebi kɔ sɛ deɛ wɔnhyɛ na saa nsakrae, sɛ nsakrae aba saa nneɛma a mekeka yi mu a, na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔba sɛ wɔn nso bɛ adjust. Enti no, ɛm sɛ akɔ saa yi mu deɛ nsa pɛpɛ na akɔsi sɛ nsakrae no a ɛba no, ebi wɔ hɔ a it's in favour of the market. Enti no, ebia exchange rate no a stabilise kakra, international oil price no a fall kakra. na ehu sɛ nsuo atɔ bebree no nti amma wɔnnyii more of the hydro energy. Ɛdu calculate wei nyinaa na ɛsɛ yɛte ntotoɔ ba a, ɛsɛ sɛ wɔte soma amanfoɔ. Enti ntotoɔ no a aba no, ɛnyɛ sɛ sɛbi adeɛ bi a wɔde ahyɛ na mmom no ɛyɛ ne kwan so ara no sɛ ɛsɛ sɛ ɛba saa. Enti yɛ deɛ yɛhu ne sɛ ɛyɛ adepa sɛ wɔde automatic adjustment system no ɛreyɛ adwuma na yɛntena hɔ ara na ɛkɔdu mmerɛ bi a na yɛabɛ increase no. Ɛno nso kyerɛ sɛ bɛduru mmerɛ bi na sɛ ɛsɛ Tariff no ba fam a, ɛsɛ sɛ yɛtumi ma no ba because nnidiɛ a ɛkɔ so yi deɛ ɛma no kɔ soro ma yɛtua. Nti sɛ akɔba sɛ ɛsɛ ba fam nso ɛsɛ sɛ ɛno nso ba. Nti deɛ PURSA ayɛ no, adeɛ a yɛtɔ mu, ɛno kwan so ara no no. Na ɛba saa nso a, ɛbɛma wɔn nso a wɔn produce power no, wɔn nso wɔn anya wɔn sika akɔ so a produce ama yɛn. Because wɔn nso wɔn ho kye wɔn a, wɔntumi mproduce mma yɛn na affect yɛn nyinaa. Nti no, deɛ aba no deɛ yɛtɔ mu. Na yɛbɛhwɛ details no na yɛahwɛ the the parameters no how they actually work in in in in uh, in in, uh, in specific figures na yɛahu sɛ ampa deɛ wɔn de baeɛ no saa na ɛsi enya anaa but the principle sɛ ebi every quarter bi a wɔn bɛ wɔn bɛyɛ nhyehyɛeɛ no na wɔn apply automatic adjustment system a wɔn yɛ no deɛ mesom paa. Okay. Na Doc, sɛ wohwɛ a n'ano yi ara na Finance Minister, Honourable Ken Ofori-Atta ba mmarahyɛbadwam de Wɔayi akɔnhomabɔ sika bɛtoo dwa, ɛyɛ budget no. Seesei businesses ahodoɔ, Ghana Association of Ghana Industries, yɛpɛ sɛ mokɔ mo anim na mogyina mo nan so. Wohwɛ nhyehyɛeɛ a aban de aba 2024 a wɔde ba abɛyɛ adwuma, na wohwɛ tariff foforɔ yi a aba yi a, wogye di sɛ kwan bɛn so na aban bɛtumi afa de ataa mo akyi ama mo nnwuma no akɔ nkan? Ɛkwan no deɛ, ɛkwan bebree so, sɛdeɛ da biara yɛdi ho nkɔmmɔ no. Electricity ne ade no deɛ, ɛyɛ adeɛ baako. But deɛ asɛ bɛyɛ ada factors a. Ɛno nso contribute to local production cost. Enti no te sɛ exchange rate no, macroeconomic environment no nyɛ a, na sɛ bank no charge yɛn so much ayi a, interest rate will be high. Interest rate, wo kɔgye loan no na ne bo yɛ den a, ɛbɛ affect wo business, enti ɛmmoa wo. Enti yɛtumi solve saa problem a, ɛbɛboa. Saa ara nso na exchange rate no, sɛ ɛnyɛ stable a, ɛno nso tumi hagye wo. Afei yɛ impɔtɔɔ raw materials bebree. Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so betumi adevelɔpo yɛn raw material base? Wɔn a wɔyɛ agro processing no sei, wɔpɔn wɔn nneɛma no a, yehia base agricultural farming. Nkɔsɛ TV, Move for your.